Cari yma o Mini Mi Yoga Ennill Môn. A mae cymryd trwan i'r cwpan y byd. Pwy arall sy'n gyffroes i wylio'r gêm gynta? Dwi yn. Wel, oeddech chi yn gwybod fod peldroedwyr hefyd yn gwneud yoga? Pam? Wel, mae yoga yn helpu nhw ymestyn y cyhyrau cyn ac ar ôl y gêm. A rydw i 'di clywed fod Gareth Bale yn gwneud yoga, mae Ronaldo yn gwneud myfyrio ac Messi yn gwneud yoga, a dwi'n gwybod fod llawer mwy o pêl-droedwyr yn gwneud ioga, oherwydd maen nhw angen gwneud siŵr fod y cyhyrau yn gryf i chwarae eu pêl-droed. Felly, pwy arall sy'n barod i ymarfer ioga pêl-droed hefo fi heddiw? Da iawn! Felly, rho's da chi angen ydy lle gwag ac i gneud siŵr fod gennych chi lle gwag dewch i siop Hael Hapus a gewch chi fynd reit o gwmpas ac os dydych chi ddim yn cyffwrdd neb o'ch gwmpas wrth gwneud hynna da chi mewn lle gwag. Gwnewch siŵr fod gennych chi dillad cyffyrddus ac diod o ddŵr os da chi eisiau diod o ddŵr, ac wedyn da chi'n barod i ddod i eistedd ar y mat. Iawn ta, da ni am cychwyn yn Sukhasana. A Sukhasana ydy eistedd ar y llawr hefo coesau wedi croesi, cefn syth, a da ni'n ymlacio y breichiau ar y pengwiniau. Mae'n bwysig iawn fod ni'n rheoli ein anadl cyn mynd ati i wneud ein ymarfer yoga. Gyntaf, rydym am rheoli'r anadl. Ac dwi'n siŵr, cyn i'r peldroedwyr fynd ar y cae i chwarae gêm cyntaf Cwpan y Byd, fydd nhw'n teimlo'n nyrfys iawn. A pan da ni'n teimlo'n nerfus, mae'r anadl yn dechrau mynd yn gyflym a da ni'n teimlo fel da ni yn panicio a mae'r curiad y galon yn mynd yn sydyn. Ac y ffordd ydy ni gwneud i'n hynna'n teimlo'n well ydy o rheoli'r anadl. Felly rôl rhaid i ni wneud ydy cymryd anadl mawr i fewn trwy'r trwyn fel hyn. Ac anadl mawr allan. Trwy'r ceg. Fedrwch chi neu hyn hefo fi? Da ni'n barod yn nadlu fiawn trwy'r trwyn. Ac yn nadlu allan trwy'r ceg. Gewch chi cael y llygyd os da chi eisiau. Yn nadlu fiawn trwy'r trwyn. Ac allan trwy'r ceg. Dewch a'r dwylo at y galon a didwch wrth y fi. Ydy'r calon yn teimlo'n well rwan? Yn curo, bwm bwm, bwm bwm, yn ar a bach. A fel hyn, Oh, da ni'n teimlo'n braf ac yn barod i fynd i chwarae yn gêm peldroed. Braf. Unwaith da ni wedi gwneud hynna, da ni am cadw'r llygyd di cael, da ni am rapio'r pengliniau i fiawn a dod i'n pelan bach, dod â'r pen i fiawn i'r pengliniau. Ac hwn ydy'r siâp cyntaf. Ein siâp cyntaf, a fedrwch chi ddychmygu beth ydy'r siâp yma? Ia, yr pel, o'r pel droed. Felly dewch i ni gyd neu siâp pel yn gwneud yn hynna'n yn fach, fach, fach, pen i lawr. A phan mae'r pel yn barod i cael y cic gyntaf na, da ni am dal ein pengliniau fiawn a rowlio yn ôl ac ymlaen. A gwnewch hyn yn ofalus, gwnewch siwr bod chi ddim yn taro eich pen ar y llawr. Da ni'n rowlio yn ôl ac ymlaen. Yn ôl ac ymlaen. Yn cnesu'r cefn yn barod i chwarae gêm peldroed. Cofiwch yn adlu i fiewn ac allan. Da iawn chi. A dyda ni ddim eisiau gwneud hyn rhy sydyn. Da ni'n rheoli'r pel, cofiwch. Gwych! Rwan, da ni am cael dipyn o momentum a gweld ydy ni'n gallu dod i sefyll ar y mat wrth rowlio nôl a neidio i fyny. Da ni'n barod, rowlio nôl i fyny ac sefyll. Cymwch eich amser yn gwneud hynna, ella fod chi eisiau gwneud pause ar y fideo a cael twrn arall. Unwaith da chi yn sefyll i fyny, da ni am ddod i'n siap cynta, a da ni am ddefnyddio yr hael hapus i gwneud siap gowli. Mae'r goli angen amddiffyn y pel o'r gol, felly gwnewch eich corff yn fawr, fawr iawn. Ydyn ni'n ymestyn trwy'r bysedd, yr traed, a dewch i'r ochr. A mae'r goli'n teimlo'n gryf, yn hyderus ac yn hapus i safio'r peli i gyd. Mae'r pel yn mynd i'r ochr ac i'r ochr, i fyny, i'r top y gol. Ydyn ni'n gallu safio'r pel yn mestyn i fyny ac i mestyn i'r corneli. Da iawn chi. Dewch yn ôl i'r hael hapus. Mae'r pel yn dod yn isel tro yma. Safiwch y pel i'r ochr y gorneli yn isel a rhaid bod chi'n defnyddio'r dwy law. Da iawn! A mae'r pel yn dod i'r canol. Gwnewch eich corff yn hir, ymestyn i fyny ac cenadlu allan. Da iawn chi! Dwi'n teimlo'n gynnes yn barod. Y siap nesaf da ni am defnyddio ydy'r giraff, a mae'r giraff yn dal iawn. Mae'r giraff am helpu ni ymestyn i fyny'r awyr ac hedro'r pel neidio i fyny. Da iawn, eto ymestyn i fyny, hedro'r pel neidio Ac eto, ymestyn a neidio! O, da iawn chi! Ella fod chi'n gallu ymestyn i'r ochr a hedro i'r ochr, neu ymestyn i'r ochr arall a hedro fel yr ochr arall. Waw, mae gennych chi pen cre. Dewch yn ôl i'r mat, mae anadl fi yn mynd yn gyflymach. Dewch i ni cymryd anadl mawr i fiawn. Ac allan. I fiawn. Ac allan. Da iawn chi. Da ni am fod i'r chwaraewyr peldroed rwan. A mae'r chwaraewyr peldroed yn gwneud ystyn special iawn i cryfhau y coesau. Maen nhw'n gwneud y rhyfelwr. A mae'r rhyfelwr yn canolbwyntio i gwneud hyn. Da ni am cychwyn yn ein hael hapus. Da ni am troi y troed dde i'r ochr. A da ni am plygu'r ochr. Yn adlu iawn yn fyma. Yn adlu allan. Nôl i'r canol. Troi y troed chwith i'r ochr. Troi y pen yn adlu iawn, plygu. Anadlu a allan yn ôl i'r canol. Da ni am wneud rhyfelwr arall wrth dod i top y mat. Mynd â un droed yn ôl. Mae'r breichiau'n dod i fyny yn adlu iawn. A plygu'r pen-glin top. Anadlu Âth a'n dod i sefyll ar dop y mat. Ewch ar droed dde yn ôl rwan. Anadlu fiawn. Ac anadlu allan. Ydych chi wedi gweld peldroedwyr yn taclo'r pel? Maen nhw'n defnyddio lot o sgiliau traed. Felly, da ni am defnyddio ein rhyfelwr ni i datblygu ein sgiliau traed. Da ni am cychwyn yn ei rhefylwr, yn sefyll o'r flaen y mat, a da ni am neidio. Da ni'n barod, swapio traed ar y naid. Un, dau, tri, swap! A swap! A swap! A swap! Waw, mae hyn yn gret! Os da chi ddim yn hoffi wneud yr un yna, gwnewch hyn yn lle. Croesi, croesi, A croesi ffwr arall. Triwch y ddau a gweld pa un ydych ffefryn chi. Da iawn, oedd hynna'n gwaith caled? Da ni am orffan gyda dathliadau y peldroedwyr a dwi'n siŵr fod chi gyd yn gwybod y dathliad yma.

Fydden ni gychwyn yn ochr anadlif iawn a troi sŵ! Dwi'n siŵr fod chi lot gwell na fi yn hyn hynna. Ond beth i chi wneud dased eich hunan? Fydden ni ddefnyddio sawl ystum i helpu gyda'n dasliadau. Efallai fod ni'n defnyddio llew. I wneud llew, da ni am ddod ar ein pengliniau.

A gwneud siap sydd cod i'r sgwydau i fyny. Gwenyn fy mach! Ac yn adlu allan, dod yn ôl ar ein pengliniau. Beth am chi feddwl yn greadigol a defnyddio unrhyw ystum yoga i creu dathliad eich hunan? Fedrwch chi ddefnyddio unrhyw orestyniadau mini-me-yoga a fedrwch chi fod yn greadigol sut da chi am dathlu eich gôl. Meddyliwch pa mor gyffrous ydio yr teimlad braf o cael sgorio gôl i Cymru! Oh! Dwi'n siŵr na ni weld digon o dathliadau gan Gareth Bale ac y chwaraewyr i gyd wedi sgorio gol yn mynd â ni i'r ffeinal. Felly, dewch i ni ddathlu hefo Cymru wrth wneud ein dethliadau yoga ni. Cofiwch yr lluniau fyswn ni wrth fy modd gweld eich fideos a lluniau o eich dathliadau. Ac ar ôl y teimladau cyffroes, yr hapusrwydd, mae'n bwysig i ni dod â'r cyhuddiad y calon yn ôl i lawr yn barod i ymlacio. Felly, dychmygwch fod chi wedi bod yn chwarae'r gêm i Gymru, da chi wedi sgorio'ch gol ac rwan mae angen cysgu'n braf er mwyn paratoi y corff ar gyfer y gêm nesaf. Felly, da ni am ddod i wneud ein llif yoga i ymlacio'r corff. Dewch i dop yr mat. Da ni am cychwyn yn ein mynydd. Anadlu fiawn dwylo i fyny. Anadlu allan. Da ni am ddod i'n gwly. A da ni am cadw hwn yn llonydd ac yn araf tro yma. Ymest yn i'r ochr. Ymest yn i'r ochr arall. Wedyn da ni am ymest yn i lawr. Edrych tuag at y droed. Edrych i fyny i'r awyr. Anadlu a allan yn ôl i'r canol. Da ni am tipio'r ochr arall. Edrych i lawr. Edrych i fyny. Dod yn ôl i'n hael hapus, da ni'n mynd i'n rhyfelwr, troi y troed, pwys o'r ochr, cadwch hwn yn gry. Anadlu allan i'r canol ac i'r ochr arall. Yn ôl i'r canol, da ni'n ymestyn i fyny giraff. Neu hedio'r pel. Anadlu allan, da ni am ddod yn ôl i lawr i'r mat i cobra. Ac i'r cobra, da ni am camu un droed yn ôl, wedyn llall, pengliniau i lawr, ac mae'r rest yn dod i lawr yn araf bach. Da ni'n codi i fyny. Oh, braf, cael y mest yn y cefn yn fyma. Ac ar ddiwedd y gêm, mae'n ba, da ni'n barod i cadw'r pel Yn saff, yn ddiogel, da ni'n mynd yn ôl i'r siapel gyda dwylo i fiawn yn fyma, pen yn dod i lawr i'r mat, a gwnewch i chi'n mor fach a phosib. Cymwch anadl mawr i fiawn. Cadwch y llygid wedi cau yn fyma. Ac os da chi'n teimlo'n braf, gewch chi aros yn fyma. Neu, os da chi eisiau dod i orfad ar eich cefn, da ni'n cadw'r llygid ar cau. Da ni'n rowlio nôl yn araf bach wrth symud y traed i lawr Wedyn y breichiau. Wedyn y pen yn ofalus. Anadl mawr i fiawn. Ac anadl allan. Rwan mae'n amser ymlacio'r corff. Da ni wedi ymestyn y cyhyrau i gyd. Da ni wedi bod ar roller coaster o emosiynau, yn teimlo'n nerfus, wedyn yn gyffroes, wedyn yn dathlu, a rwan mae'n amser i ni ymlacio. Os mae'n helpu chi, dewch ar dwylo at y galon ac ewch ar anadl at y calon. Cymwch gynhirad a da chi angen i orfad yn fy mat ar y mat, yn ymlacio. Rhowch pôs ar y fideo nes da chi'n barod i ddod yn ôl i eistedd i fyny. Yna, pan da ni'n barod, da ni am dechrau. Symud y bysedd, y bysedd traed, y bodio traed. Da ni am ddod i rowlio ar ein ochr. A nydol yn fyma. A pwyso i fyny. Yn araf bach. Nes da ni'n dod i eistedd yn ôl yn Sukhasana. O, braf ydy'r teimlad yna, ynde? Dewch i ni ymestyn y dwylo i fyny deffro'r o'r corff unwaith eto. Anadl mawr i fiawn, dwylo at ei gilydd. Yn diolch am y pen. Yn diolch am y galon. Ac yn rhoi ein dwylo ar Ein bathodyn Cymru ac yn diolch i fod yn Gymro neu yn Gymraeg. Poblwc Cymru a gobeithio fod chi yn mwynhau cefnogi Cymru ar daith Cwpan y Byd. Diolch yn fawr iawn am ymarfer yoga y pêl-droedwyr hefo fi, Cari. Da chi di wneud yn mor wych. Cofiwch mae gennych chi'r fideo yma i'w ddefnyddio cyn unrhyw gem peldroed, hynny yw ar y penwythnos, neu unrhyw gem da chi'n gwylio Cymru yn y gwpan yn byd. Gawch chi ddefnyddio yr fideo yma ar lawr y dosbarth, adra neu tu allan. Felly mwynhewch eich daith peldroed ac eich daith yoga hefo'i gilydd. Namaste.